handizodeuri ropa handizourayi handizokuvadzi ndifambiseiwo baba handina mabhiza handina pfuti handina pfumo handina pakatwa baba ndine rudo rwenyu nevhangeri yenyu nyika yenyu idzikinurwe nezita rajesu Seiko mudadzambare hama neshamwari ko madhimana enyika mungave muri muzuva ranhasi iye 16 April 2025 apo mhuri yeZimbabwe tiri kutarisa kuti chiiko chiri kutora nzvimbo munyika yedu munyika yeZimbabwe so mhuri yeZimbabwe kana kari kekutanga kako kusvika pano paZimstream TV aiwa subscribe like turn on the notification bell so that you will never miss any video so that you will never miss any update mune zimbabwe e, pano e, takubatirai nyaya yemashoko ataurwa napresident nelson chamisa concerning the nation of zimbabwe mashoko ataurwa napresident nelson chamisa concerning the nation of zimbabwe kana iwewe mhuri yezimbabwe uchingoti ndinomira i stand with advocate nelson chamisa i stand with president nelson chamisa just like this video and put uh, in the comment section just write i stand with advocate nelson chamisa in the comment section wobva walaika this video so that vanhu vanobva vaziva kuti vanhu vangani vachiri kumira naadvocate president nelson chamisa so mrezimbabwe tisingadi kupedza nguva e, nyaya yatafamba nayo pas, e, ndiyo yamuri kuona pascreen yemashoko ataurwa naadvocate neso njamisa vachitaura pamusoro pekubatana vachiti kana takabatana senyika e, hapana chinoramba uye kana tisina kubatana senyika hapana chinobuda ndo mashoko e, angotaurwa naadvocate neso njamisa in short vanongoti aiwa nyika yezimbabwe tinofanira kubatana hatifaniri kudivhaidhana e, semhuri yezimbabwe so ndo nyaya iri pano murezimbabwe as you are seeing e, pascreen apo vabva vaposta nethis video ravaposta ravati iro e, ndere kusouth africa e, this e, video e, yamuri kuona maroad ayo amuri kuona e, ndeye kusouth africa but it seems like e, ivo vanga vatoriwo mumota imomo so murezimbabwe e, ndo zviri pano so as you are seeing e, advocate nesuchamisa vanonyera ivo vachiti one people zimbabwe when zimbabweans are one and united nothing is impossible and when people are divided nothing is possible so tichadzokorodza zvakare eh, this statement rataurwa naadvocate nelson chamisa because ndipo pane nyaya yese advocate nelson chamisa the people's president vanonyora ivo vachiti one people when zimbabweans are one and united nothing is impossible when zimbabweans are one and united nothing is impossible ndo zvataurwa naadvocate nelson chamisa because tikatarisa mhuri yezimbabwe a eh, few days ago takaona isusu advocate nelson chamisa vachibloka eh, hope wechin'ono eh, but hope wechin'ono is only there to cause divisions eh, in the opposition ndo aim yake because eh, you cannot bring someone down in order to, to prove a point you cannot bring a leader eh, down eh, just because you want to prove a point kuti iwewe uri kuziva eh, kupfuura vamwe wotobva watodzikisira vamwe pasi you can't eh, bring others down eh, because you want to prove a point so advocate nelson nyamisa vanonyora ivo vachiti eh, nothing works but, but if if uh, and when people are divided nothing is possible nothing works kana takapatsanurana mhuri yezimbabwe zvinonzi naadvocate noso chamisa nothing works and nothing is possible nothing works and nothing is possible muchazozviona mhuri yezimbabwe kuti imimi e, tomboti izvo moti ha ah, isusu hatichadi kuenda nanu hatichadi kufamba naneson chamisa tava kuda kufamba neava vatinenge tichifamba navo e, tava kuda kufamba navana scala tava kuda kufamba navana e, navana geza tava kuda kufamba nana hopo chingono as long as musiri united muri ezimbabwe hapana chinobuda and that change that you are looking for yekungoblema eh, mablame games hapana chinobuda eh, and zvamunoshuwira hazvizofi zvaitika because imimi pachenyu munenge makapatsanurana munenge mava kuvengana because this one support the nelson chamisa this one support job scaler this one support geza mava kupatsanurana so zvinonzi kana takabatana e, ndokuti chii

This is in South Africa. Together we shall be the best. So Advocate Nelson Chamisa vanozotaura vakati honai zvinoitwa necredible elections. Tarisai zvinoitwa necredible elections agreed national processes. Eh, so Advocate Nelson Chamisa vari kupraiser ma eh, elec eh, election eh, ekuSouth Africa ndozvinonzi ndo maresults uh, akaunzwa ne E, nemacredible elections ekusouth africa e, akaunzwa e, neagreed national processes zvinenge zvakabvumiranwa e, nenyika ndo zvinonzi ndo zvakazoita kuti south africa inge iri pakadai muzuva ranhasi so advocate nezoshandisa vanoti ivo

Mhuri yeZimbabwe, vhidhiyo mariona. E, hameno kusazoziva zvedu kuti Advocate Nelson Chamisa vanga varimo here mumota umu kana kuti ndivo here vaitora vhidhiyo but zvinoratidza kuti e, vangangova vari ivo vanga vari mu this e, car that you are seeing vachipraiser zvinhu zviri kuitika kuSouth Africa. So ndo nyaya iri pano mhuri yeZimbabwe yatanga takubatirai kuti Advocate Nelson Chamisa vari kutaura shoko rekubatana senyika. Advocate Nelson Chamisa vari kutaura kuti aiwa e, kana tingasiyana tingaita madifferences eh, but chikuru ngatinge takabatana kana tikatadza kubatana tichipana mablame games eh, hapana chinozobuda kana tikapatsanurana eh, even you see kuti even the next elections eh, muchangokundwa futi zvakare because vanhu vachasotadza kuvhota yet eh, inogona kungova eh, iriyo opportunity Eh, maybe is the opportunity for 2028 because eh, tikatarisa mune zimbabwe eh, kuti vanhu vangada kuita mademonstration mademonstration vanhu vanotya vangasimbisana zvavo pasocial media vachiti tichademonstrate but vanhu ivo vari kuti vari kupfuurudzira vanhu vacho havademonstrate munozoshaya munhu and vanhu vanga vachitarisira he miya kazodai akazodai hakuna chinobuda mune zimbabwe so the only option is to push for credible uh, elections according to advocate nelson chamisa so you see mhuri yezimbabwe kuti kune vakati maelections havashande vakati vane maplan we are seeing kuti maplan iwawo ari kungonesa zvakare because it is no, it, yes they will try to impeach uh, for this impeachment uh, that they are saying but you see kuti E, kuti ibudirire maprobability ekuti ibudirire this is the ugly truth mhuri yezimbabwe muzimbabwe munomuziva parliament munoiziva zvakataurwa e, na nafadzai mahira akazvitaura akati yes e, vakataura zveimpeachment zvavakataura but e, parliament tinoiziva e, murume urimo unonzi jocob mudhenda tinomuziva zvese zvo tinozviziva zviri kuitika muparliament naizvozvo that impeachment yes they can say it e, but kuti iite successful e, the ugly truth mhuri yezimbabwe e, tingada kufadzana kana kuvengana nechokwadi but e, impeachment e, in parliament e, yes the day will try but kuti iite successful mune zimbabwe the ugly truth mungatukana zvenyu mungati this one haasi kuda this thing but that thing kuti paground chaipo chaipo mune zimbabwe haibudiriri so e, the only thing iri kutaurwa naadvocate nelson chamisa here Yes, credible elections. Credible elections inouya kana vanhu vakabatana mhuri yezimbabwe vanhu vari pamwe chete vasingavengani ndo nyaya iri pano mhuri yezimbabwe let us just go into the comment section straight kuti tione kuti mhuri yezimbabwe yanga ichiti chiko so tinoona isusu kuti sindi soko e, anonyora iye achiti ko izvi hamuzvioniwo here nhai vachamisa zvanzi ko aya maroad ari kugadzirwa munyika yezimbabwe hamusi kumaonawo here imi nhai vachamisa this road eh, ndeemuzimbabwe aya eh, these are the roads ari kutaurwawo nevezanu p f vakati aiwa imimi mava kupraisa zvekusouth africa ko these roads hamusi kudzionawo here because this is happening in the nation of zimbabwe eh, but imimi mava kupraisa zvinhu zvekusouth africa ko aya maroad hamusi kumaonawo here eh, trabablus eh, mundi kuiziva e, ndo pari kugadzirwa paya so zviri kunzi hamusi kuzvionawo iri zvinhu zvakaita sezvizvi mava kuona zvekusouth africa so these are the picture asendwa futi zvakare nasindi soko achiti e, are you not seeing madevelopments aya ari kuitwa munyika muno munyika yezimbabwe mava kuona zvekusouth africa ndo mapictures asendwa mhuri yezimbabwe aya amuri kuona ari pano so let us see kuti advocate nelson chamisa vapindura here kuti kune zvabvunzwa zvakanzi hamusi kumaona here maroti aya so tava kuona murei zimbabwe kuti advocate eh, nelson chamisa eh, vanonyora ivo mucomment section vachiti concerning eh, kumubvunzo wavabvunzwa kunzi hamusi kumaonawo here marodi aya advocate nelson chamisa vanongonyora ivo mucomment section vachiti eh, thats not our standard we can do much better and much more than this so ndozvataurwa naadvocate nezvechamisa vachipindura mashoko asindisoko kunzi e, hamuonowo here e, zvakanaka zviri kuitwa muno then advocate nezvechamisa anoti aiwa izvi maroad amasenda aya ari pano e, haasi iwo mastandard atinotarisira e, haasiri iwo mastandard atinotarisira thats why ndisina kuzviposta e, in other way ndozvavanga vachida kungotira vakati yes tiri kuzviona zvamunori kuita but is not our standard because tinogona kuita zviri nani kukunda izvozvo tinogona kuita zvakawanda kukunda izvozvo because he said eh, we can do much better and much more than this ndozvataurwa naadvocate nezviyamisa vakati aiwa tinogona kuita zviri nani uye zvakatowanda eh, kupfuura izvi ndo zvataurwa naadvocate nelson jamisa so we are seeing kuti in the comment section again mhuri yezimbabwe e, this one said e, zvakanakai asi zimbabwe haitongwi hauitongi anzi uyo anga achipindura advocate nelson chamisa pathis poster ravaposta zvikanzi zvakanakai asi zimbabwe hauitongi zimbabwe haitongwi nembwende nemakwara nemagwara ndozvanyora umwe zvikanzi zimbabwe haitongwi nemhwende uye haitongwi nemagwara e, ndo e, message yasendera e, kuna advocate musikati eya tazviona zvamataura zvekusouth africa but zimbabwe hamuitongi then advocate nelson chamisa vanoti chiiko we are seeing kuti advocate nelson chamisa vapindura ivo vakati e, nyika haitongwi inotungamirirwa and tichaitungamirira pachena zivai vatungamiriri venyu musazovhunduke be blessed ndo zvataurwa naadvocate nelson chiyamisa vati aiwa nyika zvekuti hauitongi nyika haitongwi nyika haitotongwi but nyika inotungamirirwa ende tichaitungamirira pachena ndozvataurwa naadvocate nenso chamisa zvanzi ende tichaitungamirira pachena e, zivai vatungamiriri venyu e, musazovhunduke be blessed manzwa here murezimbabwe we are not repeating this statement because this statement is very sounding e, zvanzi nyika haitongwi inotungamirirwa ende tichaitungamirira pachena anga achipindura uyo ati hauitongi zvikanzi ende tichaitungamirira pachena zivai e, vatungamiriri venyu musazovhunduke ndozvataura zvikanzi aiwa tizivei because kana tava kutungamirira hamuzovhunduki ndo zvataura umwe mhuri yezimbabwe and youare seeing eh, president vangu eh, komborerwai nashe praying for you ndo zvanyora umwe zvanzi aiwa president vangu komborerwai nashe mwari ngavakukomborerei mwari ngavakuropafadzei eh, because we are praying for you right now as we are speaking so ndo macomments atiri kuona mhuri yezimbabwe pano eh, evanhu eh, vari kutaura zvinhu zvakasiyana siyana concerning this post yapostwa iyo naadvocate nelson chamisa so we are seeing again mhuri yezimbabwe kuti hiye eh, vanhu eh, vari kutaura zvinhu zvakasiyana siyana eh, this one said eh, in the absence

eh, Ernesto Chamisa Zimbabwe shall be great again with God it shall be well eh, hashtag eh, trust the process hashtag eh, eh, people power people power our power hashtag God is in it ndo macomments atiri kuona here murezimbabwe in the comment section hamino kuti imi murezimbabwe munozviona sei e, mashoko ari kutaurwa pano naadvocate nelson chamisa zvamunenge muchifunga e, munongoisa mucomment section but here we are seeing a lot of comments a lot of comments but mune zimbabwe the main important thing here zvataurwa naadvocate nemuzochanisa inhau yekubatana

uh, they want to destroy advocate nelson chamisa so you will see kuti uh, takazviona mhuri yezimbabwe kuti back there E, pane zvinhu zvanga zvichingoitika kuti taiona kuti advocate nelson chamisa vakaedzwa kumiswa e, kumaelections nevanhu vakawanda takaona vanhu vakashandiswa e, vanhu vakawanda vakashandiswa kuedza kuparadza nelson chamisa so zanu p f kana ichida kuparadza advocate nelson chamisa inotsvaga vanhu eh, vanhu vanofamba naadvocate nelson chamisa ndo vanhu vanoshandiswa kudestroyer advocate nelson chamisa kana eh, zanu p f ichida kudestroyer chamisa haiendi eh, haiendi eh, kundotuma umwe munhu wezanu p f inotuma munhu uri kuopposition so know this mhuri yezimbabwe kuti eh, kana moona munhu ochinja macolors munhu iyeye anogona kunge achishandiswa because havashandise munhu ari kuzanupf eh, kufight advocate nezvichamisa because vanhu anonge achizviziva so inotsvaga mathose eh, vari muinner circle yeadvocate nezvichamisa so that they will destroy him takazviona mhuri yezimbabwe tinovaziva vanhu vakashandiswa kudestroya nezonjamisa eh, kutanga kubva vari kumdc kuzopinda mumdc alliance kuzopinda mucitizens coalition for change eh, now they are planning to launch eh, another alternative so takazviona mhuri yezimbabwe kuti pese paizonzi advocate nezvojamisa kana kuti vava kuchinja party makaona kuti ndiyani vanga vachishandiswa ipapo so musashamisika muchiti this one eh, ane zviri nani because those people vanga vachiita sekunge vanga vachitorwirawo zvakare shanduko but vanga vachishandiswa so musanyanya kutenda mhuri yezimbabwe because vanhu vanogona kungoshandiswa musingazvizivi muchiti vari kurwira shanduko but eh, they are there to cause divisions in the opposition so know that kuti kana vozotsvaga vekushandisa vachazoshandisa vanhu vari muzanu havashandise vanhu vari muzanu p f vanoshandisa vanhu vari muopposition eh, vanhu vakashandiswa vakawanda vanadhagi vakashandiswa eh, kuparadza eh, now tiri kungozviona kuti vanhu vamwe vari kuratidza macolors vachida kuita sekunge eh, mahuman rights defenders vachida kuita sekunge eh, havasi eh, aligned eh, with any opposition but they are there only to divide they are there only to divide so vanouya sekunge vanenge vachiziva zvavo chi mapoints vanenge vachiita senge vanenge vachida kuprova something eh, kuti vari kuziva vanoziva maconstitution vanhu ivavo mune zimbabwe muchavaona vachiuya ende vazivei kuti vanhu vakadaro vachauya in order kuti vanhu 2028 vozoenda eh, vanhu vazotadza kukunda Ndoo nyaya iri pano mhuri yeZimbabwe yataurwa naAdvocate Nosi Jambza zvanzi tirambei takabatana e, naizvozvo kuti zvatinenge tichida kuzoita tizokunda. Ndoo mashoko ataurwa because here vangoti kana tikapatsanurana tikavengana because of things eh, zvino zvisina basa zvinonzi hapana chinobuda e, eh, naAdvocate Nosi Jambza mukatarisa this is a good vision e, yavari kusenda e, this is a very good e, this is a very good vision yavari kusenda yemuono wavo e, maroads e, kuti agadzirwe munyika yezimbabwe e, yasing kuti in the towns e, zviri nane makaenda kumatowns e, patowns e, maroads atori nane but musazotravela kuenda kumamusha kune nzvimbo dziri kure ndopamunozoona kuti maroad eikoko e, haanenge asina kumira zvakanaka so ndo nyaya ngori pano mhuri yezimbabwe yatanga takubatirai amene kuti munozviona sei e, zvamunofunga muono yenyu e, chingoisai mucomment section e, concerning mashoko ataurwa naadvocate inozochamisa muono wenyu e, maviews enyu just put them in the comment section tichizosanga nazvo zvakare mhuri yezimbabwe pano pazimstream tv tichizokupai mamwe maupdates ekuti chiiko chimwe chinenge chaitika munyika yedu munyika yezimbabwe